My people how una dey? Welcome to Ruth chapter 4, the last chapter in the book of Ruth. Na im we wan do today. If you never see the other chapters, go my page, you go see am there like this um chapter 3, 2 dey very interesting. Another story too wey dey there wey you go fit watch wey dey interesting too. So wetin happen in this Ruth chapter 4? Before I forget, when you reach there abeg no forget to help me comment, like and share. God bless you. follow me too so that the page go grow so wetin happen boaz remember say ruth go meet boaz say make he help am he wan do he wan raise pikin for the dead husband so make he help am so uh, boaz come agree but he say get other closer relation wey dey already say i go meet that one that one go do am for you but if that one say e no go do am

our brother Elimelech um late brother Elimelech wife, e get parcel of land wey she wan sell, wey the inheritance wey she wan sell. You remember Naomi na, dat is the um woman wey come from um the land of Moab with her daughter-in-law, you remember? Dem say yes, we remember am. I say okay. So she get a parcel of land wey she wan sell o. I no know whether you get interest sey you go buy am. And na if you wan buy the land, you no go only buy the land o, you go take responsibility of Ruth. The man as soon as he hear the land, he say, Yay, I go buy the land, I go buy the land. As he hear, say he go take responsibility of root, the Moabite now. The man say, I come on my hand because me self, I no want, I no want take that responsibility. The man get interest to buy the land, but he no get interest to carry another and maybe him get wife before they no tell her but he no get interest to carry another wife and so he dey for the land of egypt say israel rather sorry dey for the land of israel say if that kind of thing happen you wan uh, relinquish as or you wan drop your your role wetin you go do be say you go comot your shoe give the person wey wan take over the duty wey you no wey you no accept to do so he come comot him shoe come give boaz say you can uh, you fit buy the land and also take responsibility of root and no get interest to do that kind of um, duty na boaz come collect the shoe come say okay una bear me witness today o say I wan um I don buy everything wey belong to our brother Elimelech, im two sons and then also I wan marry the um the daughter in-law of um of um Naomi

the house of Israel wey Israel become like this make she born plenty children just like your father uh, uh, wife and um, your father wives and all of that say may you may your house flourish so they come pray for her na him come come come carry root o oh. i say carry root my people he come start to dey take care of root and say he come know root i say he come meet root na na root come get belle god come show dem mercy root come get belle root come born boy pikin wey dem call obed As im born the pikin now, im come call the mother in law come say mama o God don show you mercy, God don bless you o, e don give you son say and this son o go be to you like seven sons put together wey go take care of you for your old age o, wey dem e go look after you, e go take care of you as Ruth um Naomi see the pikin and Naomi heart come sweet am, Naomi come carry the pikin come put for her her chest come lie down come she come happy pee come carry the pikin put for her chest come lie down come dey nurse the baby as e dey nurse the baby na im people the women their neighbors everybody come come say ah eh Ruth o don born pikin for Naomi o the pikin wey be say e go stand for am as seven sons put together come well dem na those ones come join hand come name am toge come name the baby Obed na dem come name the baby Obed as in Ruth sef tell the mother-in-law say your your your daughter-in-law wey like you, wey stand for you more than ten sons put together don born baby for you, baby boy for you wey be say go help you, go give you a name, name wey be say the whole Israel go hear, the name wey be say everybody go hear and na exactly wetin happen be that. So na wetin um come um

um they that is the lineage ma just call their name because i have to write it down i no know the names all for my head say the first one say na firas na firas na him born uh, ha hazron hazron come born ram ram come born abinadab abinadab come born nashon nashon come born salom salom come born boaz boaz come born obed obed born jesse and jesse na him born david so na them na the generation wey lead like that wey come uh, wey lead till David and if una know who David be David na im come all the way wey give uh, uh, um, the lineage of Jesus wey Jesus come out from there so na wetin end the story of Ruth be that God give Ruth a name that all of us today we know not just any kind of name name wey be say our Lord and Savior Jesus Christ follow through the lineage of Ruth come out. That's why me I learn something from this story. Say person wey dey kind hearted, person wey dey good, definitely God go remember the person. God deal with Ruth in a way that we sef we no go fit forget because of wetin Ruth do. Ruth no abandon person wey lost everything e follow her until God give her a name wey be say till today we know and she no just dey record in the Bible that we know today. And I pray, say, the Almighty God go give us a name in the name of Jesus Christ. For all that we do, for our works, for our kind gesture, the Lord will remember us in the mighty name of Jesus. God bless you.